Reeba ahi ndigire, nekuhikirwaho rwanyamahembe saako. Eheru za loan za agriculture kuhwera, baine na za loan z'okwetungura omu bya bizinesi. Hamwe na Barya Stint Hardware. Omushuubuzi naiwe orikwombeka, yegurire ebintu by'omutindo gw'ahaiguru twombekye ebirikuhangaara nk'ebi.
Ni buhoro mugyenzi wangye ori aha puroguraamu Reeba Ahi Ndigire. Webare munonga kuba wahikiriho aha dakiika egi. Kandi nakushemererwa munonga. Puroguramu Reeba Ahu Ndugire n'ekyo Kibohora Owaanyamahembe Sacco kandi twagaruka omurundi gwa kabiri na n'ekicweka kya kabiri ekya Honourable Urban Tibamanya. Esaabiiti ehweire tukatungaho ekicweka ky'okubanza kandi hati twija kuhendera Ekicweka ekya kabiri. Honourable nakushemererwa aha program reebaho endigira omurundi ogundi aha kicweka ekya kabiri. Mbwenu Honourable waaza omu business Waagikora, waatandika advocates zaawe. Hati CA yaagabanaije nangwa before CA bakenda ngu omubazi ow'ekiruga abaarugire omu kishaka eyeyongyeremu abandi omu paramenti, NRC noogiijuka, National Resistance Council. Hati baagira rukumi rwenda kinaana na mwenda ngu boongyeremu abandi abaronzirwe abantu. Hati naija kunuuya akashaari kwetsimba. Nabarije akaba ayetsimbire n'ondiijo omushaho wa bibaare eiziina rya Nyabokakye. Hati naanye naaza omu kuronda oburuuru. Ba kansera nibo baabaire nibateera oburuuru. Hati obwe naatandika kumanya omuri Kashaabe namunonga abantu barikugira ngu ogwo oyetsimbire n'omugabe nooha? Ngu omuntu nawe ayetsimba n'omugabe? Hati naatambura za Biharwe, za Kakiika, za Nkahookwe naaronda sapooti. Kwonka ahu nituza kuronda harihoyo akatembeeko Mamusa ogu baabaire nibeeta Kuriragire akafa, Tadeo Kuriragire n'abandi bantu bakuru. Hati baanyeta bangira ngu Biti oku okiri omutsigazi ahabw'enki otarikurekurira Barigye akaba ariyo iwe oriija kuzayo omu biro by'omumaisho, turiija kutayo omu biro by'omumaisho. So naanye obwire obwo abantu bakaba nibakitiina UPC, haza ogwo owaabibaare akaba ainemu ori UPC. Hati bagira ngu waaza kusingisa movement, akaruuru, obwo obutaikirizana kandi UPC ebe niyo yaasinga. So ahabw'enshonga egyo bankonviisinga. Hati rugamu mbarugye aza omu ishengyero. Omwimukira tibaine ku baakukukwasizemu? Nkamwimukira in fact nkimuka rimwe nkaba ninvuga pick up naataho ebitookye naaraba owe Mbarara naabagira nti naakurekurira nyowe naakirugamu. Ntyo naagyenda naaza Kampala yaaza omu ishengyero. Then haija omugisha gwa gwa gwa constituent assembly. Okyenda n'ebiri. Hati nabwe nayesimba. This time Barigye akaba atakwenda kubigarukamu. Barigye akaba yayenzire ngu abe omugabe hati nayenda ku yakaba yarugire omu active politics. So nayesimba nayesimba nakazoora hati naija nasinga akazoora.

Ati Aka akaruru karema. Ati Ati Naarabamu. Ati Ku karema naakareka. Naaza omu kukora ebyangye. Omu ofiisi yangye y'obwarooya. Haza naagikorera kimwe yaaba ey'amaani. Enkumi ibiri na gumwe hazaho oburuuru obundi. Kwonka naagira nti, Aa, obu kambe mburekire. Tiwaija nka akashaari kwetsimba. Tindiizire.
Kwonka naayesimba owaayesimbireho obwire obwe. Nasa nimuwanguzi. Twakora akaruuru. Twakora akaruuru. Kwonka akaruuru nako kaarema. Hati nyowe mbiika. Hati enkumi ibiri n'ena. Hati ngaruka omuri kashaari ndikushaba akaruuru. kandi owaabaire ariho obwire obwo emeeja akazoora, nawe hariho enshobe ezi yaabaire akozire, ayokize nk'amasaasi ga movumenti naki, so hati naija naakwereka kumwetsimbaho. Hati omu kwetsimba okwe, akaruru naakatsiinga, naaza omu ishengyero rya Uganda naaba omurundu gw'okubanza ka MP. Ku naahikayo na Museveni nawe yaakikunda nari yaankunda yampa obwaminisita bw'okureeberera endembo. Hati Nikwo waizire naashutama. kuba Nikwo naizire kuba. minisita w'endembo. Nikyo ekyo.
Okay. Hati nabwe naabukora emyaka etaano. Eh, Kyaba kirungi So ti- oko- tiyampinga.
okakora ebintu bibiri waaba minisita kandi waagaruka waaba omujwekyerwa wa Kashaari. Naaba memba wa Kashaari, memba wa Yes. paramenti wa Kashaari. emyaka etaano yoona. Hariho abandi abu yaabaire ahuumuze, yaakora reshaffle, kwonka nyowe naagumamu ninkyebariza Mukama. Mbwenu naija naarugamu kurungi. Ntaine bukwakurizo, ntaine corruption allegations, ntaine ki. So emyaka etaano ku yahwaire waagarukamu omu kwetsimba nainga waabirugiremu kimwe? Naagaruka naayetsimba obu bwayanga.
Hati ngarukire nabwe naija kwetsimba.
Mbwenu meanwhile hati ku waagarukiremu omu karoori ku kaayanga, waakora ki? Naagaruka omu ofiisi yangye Si ebyo ebya politics tikugira ngu ni permanent job. Oshemeire kuzamu orikumanya ngu obwire bwona nogyenda abantu baba batakwenda ngu obahe service nobareka noza kukora ebyawe. So nyowe ngira plan B hati ku nkuzayo kyayanga office yangye eriho kandi nobu nkuba ndiyo office yangye negumizamu notunga abantu aboojo abamazire university obatamu eiziina tubamanya Urban Advocates erizamu. Obumwe nibazamu bashiisha, kwonka ku orikugaruka tokushusha kandi nk'owaabura eki yaakora. Baamemba ba Paramenti hariyo abakurugayo eky'okukora kikabura, kandi n'eky'obusaasi munonga. Kwonka ku waarugireyo, ku oine ahu kutandikira, waaza omu byaawe.
Kwonka nyenzire nyenzire nkubuuze Honourable, egyo emyaka yoona kwiha obu otandika kukora na n'entaro zitakagiiremu, obayo osevinga, ogira akasente kaawe aha rubaju nainga amaani goona okagamarira omu Advocate? Amaani amaingi nkaba ningata omu ofiisi yangye y'okukora obwa looya. Kwonka waakora sente nooziinvesitinga. Hati waakora sente waareeba etakuzaara noogirya kwonka, nooba ori omu bworo bwonka. Esente eshemereire kuba kuzaara, waagikwata ekazaara, n'omwana gwayo gukazaara, reero iwe okiba nooyenda kurya okarya akaijukuru hati nari akaijukurizi. Waagikwata okagirya, obworo tiburiho omwawe. So oshemereire kureeba ahi wagita ahi wagi investinga. So iwe oku ogi investinga mu bintu ki? So ku naabaire nkwata sente hati nyowe ngura amataka oku Kampala oku ngura nk'amataka nari oreeba nk'enju okuzire ogigura hati otamu ogi renovatinga ogiteera kyoka reero otandika kugipangisa hati okimara nayo nk'omwaka gumwe nari ebiri hati egyo noobaasa kugiguza then ogure ekindi. Hati ogume noogyenda otyo noogyenda otyo nibwo orikubaasa kutunga sente kwonka waaba noozikoraho invesitimenti. Kandi amataka ga hati nooreeba nawe waagura inci emwe y'eitaka hati waaza kugiguza, hati noogiguza esente zikukiraho. Inifakiti abateire esente omu mataka batungire esente nyingi munonga. Nambwenu ku noogira nkagira amagyezi ago g'okugira nti, Ka nkore omu by'amataka, ningira nkaabaire ndi omugaiga munonga. Tokubahurira abo ba Jomai, ba Sema Properties? N'okugura eitaka okarisharasharamu reero okaguza abantu, okakora buna omwo profits niziba ziriho. Nyowe nkaba ngura mbiika. Nari ngura ndevelopingaho kakye kandi okuza otunga sente. then okitunga sente okora ebindi oguraho emotoka emotoka nungi eyokuguma nekuhwera kukora oyombekaho enju eyawe eyi Kampala nyine amaka gangye ohera abaana school fees bashoma gye abaana bangye boona ni graduates otherwise o livinga life etari kubi munonga. Hati obu twahika aha kwawe twashanga Hariho ebintu bya by'okuhingana ki ebyo byo waija waabitaahamu ota? Hati ku naagiire omu politics ku naayesimba, naashanga abantu bangye aba kunuuya aba Kashari na munonga Kashari North bari abahingi. Ningira obu waaba noija tiwareeba nte yoona kunuuya n'abahingi kwonka. Hati naagira nti abahingi aba nimbaasa kubayamba nta? Nimbaasa kubayambira omu bintu ebi bakuhinga. Hati naataaha orutookye. Kwonka orutookye rwangye nguma nindutamu amashe. Hati ku booreka ngu orutookye nirubaasa kubonera, ogira ekitookye kihango kiguza ebeeyi y'ahaiguru. Hati naatungiraho obute bukye bw'amate. Sitiiri ku bwooreka ngu noobaasa kugira ente emwe nari ibiri, kwonka ogire amate abaana bareke kukuuhura. Hati reitaro onu Naija naayombekaho enju nungi nabo kubogyeza anga egi eyaitu kuri yaafamu, nabwe kubooreka ngu omuntu ashemereire kuba naatuura ahantu harungi. Hati naareeba ekyo kitaamara ahabw'okuba nkashanga tiburi muntu weena orikubaasa amasha kugagura, Tiburi muntu weena orikubaasa kutunga ente emwe nari ibiri z'amate. Hati ku naabaire memba wa Paramenti naagira nti ka nze purumu purojekitisi ezindi ezi naakubaasa kworeka abantu ngu nabo baakora ekyo nibabaasa kutunga sente. So eky'okubanza nkabanza omu murimo ogu. Muhogo nkareeba bakugireeba nk'ekintu ekitakureeta sente. Kwonka naaza namuronge naagura egyo muhogo etakurwara kandi erikwana munonga, naija naagibyara aha ifo eka nanka ndundi ina, one eka. Ku yaayezire ku naagihiga naagyanika naki, abantu bakaija bakubuuza muhogo tinkumanya ahu baabaire nibaruga. kwonka naagiihamu milioni itaano. Muhogo ei oyehingiire? Ei nyehingiire. Omu ndundi ina zonka? Omu ndundi ina zonka. Okay.
Hati naayenda ngu nshomese abantu nti eki nikibaasa kukora, noobaasa kushomesa omwana waaba ori omuhingi wa muhogo. Nambwenu hati tata hariya abuseeri akansigiraho eitaka, Hati ritwire riri aho, riri ahagati y'agandi amataka ntarikubaasa kuriisizayo. Kwonka ku naareebire ekyo, hati naatsimbayo emiti ya muhogo kashanju. Emiti kashanju omwe ninteekyereza ngu buri muti nigubaasa kumpa nk'enkumi ibiri, enkumi ishatu. Oshanga omwaka gwaza kuhwa, egyo neebaasa kurugamu nka miliyooni makumi abiri. Niinyenda ngu nabo ab'ekyaro beegyereho. Nyineho purojekiti y'ebyozi nomanya ekyozi nokibyara kyo kyegyendera kigira ebyozi hati nabyo kwonka obikuba byezire wabitaara orebe wabitwara ebindi omukatare nari hoona ahu orikwenda oreebe ekyozi enkumi ibiri, rukumi na bitaano, rukumi oshange omurandira gumwe gwekyozi orikubaasa kwihamu nka shiringi kakaaga Nari Kanaana. Ati, Waaba ohingire ebirandira nka makumi ataano, oreeba zaaba esente nyingi nabyo ninkareginga ab'ekyaro ngu nabo babaase kukora ekyo. Eeh mugyenzi wangye ori aha puroguraamu niwe bahindugire nyenda kumanyisa ngu abantu ba Rwanyamahembe sacco nibashangwa omuri Bwizibwera niyo main branch. Bwizibwera eri aha ruguuto orwa Ibanda Mbarara kandi baine obuheereza burungi munonga obwa sente, iwe oine ekyetengo kya sente, noyenda loan yokutunguura owaawe, noyenda loan ya fees, noyenda loan ya solar, mbwenu ninga noyenda ahu okubiika sente zaawe, Rwanyamahembe sacco. Reka tuhuumureho nitugaruka.